Leswi swi hi fikisaka eka xiyimo lexi i ku loko hi tsundzuka lembe leri nga hundza Xongi u avelane na vaseketeri kumbe varhandzi va vunanga bya Xitsonga mahungu ya leswaku album ya yena yi herile naswona yi lo yimela siku na nkarhi leswaku ri yi huma kambe album a ya ha kotanga ku huma eka lembe leri nga hundza lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi n'we yi ti yi ta huma hi lembe ra magidimbirhi makumembirhimbirhi leswi hi nga vulaka leswaku hi swona swi nga vanga leswaku albhamu ya xongi yi nga ha humi eka lembe leri nga hundza i ku xongi na muhumelerisi wa yena wa khale a va ha ri na vuxaka se hi swona swi nga vanga leswaku albhamu yi nga ha humi eka lembe leri nga hundza loko ku ta va ku ri na timhaka ta ku ku na ku holova exikarhi ka yena na muhumelerisi wa yena wa khale kumbexani khale ka nuna wa yena hi vona ingaku hi swona swi nga vanga leswaku albhamu na yona yi nga ha humi eka lembe leri nga hundza lembe ra magidimbirhi makumembirhin'we kambe eka lembe leriwani hi voni albhamu ya xongi yi fika yi huma naswona yi vitaniwa joko ra vutomi kambe albhamu leyi nga huma eka lembe leriwani a hi yona leyi a yi chayiwi hi muhumelerisi wa khale hi vone eka albhamu ya sweswiwani ku kumeka ku va na muhumelerisi wuntshwa loyi a tivekaka hi vito ra mambawulele hi yena a nga tirha album ya xongi leyi nga huma ya joko ra vutomi naswona laha ka album leyi ku na risimu leri ri nga ku karhateni kumbe leri nga ku rhandziweni hi vanhu hi swi twa hi yini na loko hi jikajika tindhawu ta ku hambanahambana ha ri twa risimu ra munhu wa munhu ri karhi ri tlangisiwa hi ku vuyelela se hi yo mhaka hi vula leswaku ri risimu leriyani i njhamba kumbe risimu leriyani vanhu va fike va ri tsakela swinene se xivutiso i ku xana ku humeleli yini hi album ya xongi leyi se a yi tirhiwini hi lembe ra magidimbirhi makumembirhin'we i swilo swimbirhi leswi nga va ku swi humelerile eka album liyani xo sungula album leyi yi nga va yi rhabiwini hi muhumelerisi wa khale xa vumbirhi i ku xongi a nga va a nga ha vangi na ku tsakela ku va a humesa album leyi nga tirhiwa hi muhumelerisi wa yena wa khale xivangelo ku ri ku hi ku loko o humesa album liya ivi yi fika yi karhata kumbe vanhu va fika va yi rhandza ku fana na sweswiwani va fikaka va rhandza risimu ra munhu wa munhu swi la ta vula leswaku producer ya yena ya khale yi ta ti ba xifuva kumbexana yi ta va na makatla yi vula leswaku ri hi mina ni nga chaya album yaleyo Kambe loko a cinca muhumelerisi a ya humelerisiwa hi munhu wuntshwa swi endla leswaku loko album yi huma ivi fika yi rhandziwa hi vanhu producer ya khale a yi nge vi na nomo wa ku vula leswaku ri hi mina ni nga humelerisa album yaleyo hi swi voni swi humelela hi lembe ra magidimbirhi khume nharhu loko lipopo poison yi n'okisiwa hi tsundzuka loko huma album ya hekeleheke loko yi ta va yi humile Hi ku album leyi a ku ri njhamba ku vi na swivulavula swa ku album leyiwani yi tirhiwe hi vamani na vamani na vamani mi kuma ku vuxokoxoko byin'wanyana bya tumbetiwa vanhu van'wani va pfaleliwa ehandle va nga vuriwi leswaku va hoxi xandla eka album se hi ku vona ka mina ni vona ingaku a chavi swa mayelana sweswi ku swi nga fikelela laha ka ku munhu a lava ku nyikiwa mikutlunya loko album se yi karhi yi karhata kumbe vanhu va fiki va yi rhandza se hi vona ingaku va xongi a teki goza ra ku va a cinca muhumelerisi a tlhela a sungula album a hansi i goza ra kahle hikuva swi fiki swi n'wi pfuna hambi a ri yena xongo u sungula ku ba hit kumbe ku ba njhamba ya ku fana na leyi a nga yi ba lembe leri eka ti-album ta yena ta mune hinkwato leti le ndzhaku a ku vangi na njhamba ya ku fana na ya lembe leriwani njhamba ya munhu wa munhu. Na ku swi tlhela swi n'wi pfuna leswaku ri swi nga endli ingaku nyiko ya yena a yi khomiwi hi producer ya khale u kotile ku va a chaya njhamba kumbe tinjhamba loko a karhi a tirha na producer leyi hi nga vulaka leswaku i producer leyintshwa eka yena xin'wana ni xi vonaka ni vona ingaku laha ka album leyiwani a chayela ku khanya a lava ku khanya producer ya yena ya khale leswaku yena u ta swi kota ku va a humelerisa vunanga lebyi nga bya kahle vunanga bya ku tsokombela hambiloko ku ri ku a nga tirhi na producer ya yena ya khale u swi vuline le ka makombandlela leswaku ri u byi vonile vuswikoti bya producer ya yena leyi a tirhaka na yona sweswi hi nkarhi lowuya a va ha tirha swin'we na producer ya yena ya khale leswaku nkulukumba loyiwani u na vuswikoti u tlhele a vula leswaku ri loko tihomu ti paniwini u kota ku yi vona leyi kokaka ngopfu ku hi yihi hi ndlela yin'wana a vula leswaku ri mambawulele u na vuswikoti swinene loko swi fika eka ku humelerisa vunanga loko ha ha ri ka ku rhabiwa ka album swilo swa muxaka lowuwani swi tshami swi humelela mapele u hlamusele leswaku ri u tshama a kandziyisa album epitori kambe loko a tlhelela se a lava album a kuma leswaku minkandziyiso ya tinsimu ta yena yi rhabiwile estudiyo. Se na kwala swa koteka leswaku albhamu ya xongi leyi nga tirhiwa hi phrojusa leya khale yi nga va yi lo rhabiwa. Kasi na loko ku n'okisiwa Black Poison, minkandziyiso ya marito ya Benny Mayengani yi vi yi rhabiwa eka albhamu ya phrojusa ya xongi ya khale.